Thank you so much. Um, today we are on day five.
Ke letsatsi la rona la botlhano gompieno. Yesterday, day four, we were talking about flowers or weeds, Maabane re ne re bua ka dithunya ka pamhero. and the subtopic was Come Closer to Me. E be nna gore teletsego ke gore nkatamelang.
And the emphasis was more onto, onto like unifying with one another, solving our differences before we come to the altar. Mme ga gatelelwa gone gore ha e le gone gore re tla tsosolosa dibeso tsa rona kapa dithapelo tsa rona tsa ko malapeng, re tla tshwanela ke gore re ithute gore pele ga re ya thapelong, re be re hedisitse ditshukatshukano ha gare ga rona. and to not let the sun down go down when we are still angry. Le gore re gakologelwe gore letsatsi ga la tshwanela go phirima re ntse re shakgetse. And I believe we are all praying upon that each and every day that God help us. Anger management is very important. Mme ke dumela gone gore rotlhe kgang e ya go ke tla reng ke batla go bua mahoko a sekgowa go iriwang? Ehe go laola
Before we start, we are going to ask Kamagelo to come and present our prayer requests, which are in this box. If you have any prayer requests, please come and put them in the box so that we may pray
Jaana re tla kopa re ka mo batle gore a tle go rapelela dikopo tse di leng gone ha ba sa ntseng lo di tshwere ka mabogo a di tle ka kwano.
Good evening church.

Uh, from First Kings 18, chapter 18. First Kings chapter 18. Ha re ka ela tlhoko moruti o ntse a ntse a re lebisa matlho a rona thata ko go dikgosi wa ntlha kgaolo ele ya lesome le borobong bobedi. Eh, I think he called it the, the battle of the gods. isn't it? Yeah. Ah, E e leng go ne gore e bua ka ntwa ya medimo eh, kapa keng. here Elijah, who, who had been on the run, um, uh, reappearing and then uh, asking Obadiah to go to Ahab and tell him to come and meet him. jaanong ga re itlhela e le gone gore um elijah yo e leng ke modimo go announce gore

Jaanong madi ao marare rraaetsho kana o motho o batliwang tota-tota, jaanong ga nkare ke sena go nna ke re o teng o bo o sa nne teng Modimo a go tsere a go isitse ko gongwe tla be go raya gone gore ke loso fela mo go nna.
But Elijah gave him Obadiah did.

Jaanong ga ba kopanang teng ba supana ka menwana, Kgosi Ura, Elijah wa moraro, wena yo e le gone gore o tlisetsa Iseraele mathata, a re, Ee, ke wena motho o tlisang mathata ka gore o lebisitse batho go sele kgakala le Modimo. Eh, And then uh, fast forward, we see Elijah uh, challenge, uh, challenging people to make a choice once and for all and to stop uh, going back and forth and serving Baal, and then one day serving Baal, one day serving God. He's saying, How long will you do that? You must make a choice now, today and now, once and for all. jaanong ba tsamaya ba go kopana ko yone thabeng ya Kam- kamele mme elijah ko teng o ba raya ba ke leng bolelele gone gore gone mme lo tla nna e le gone gore lo ya ko pele le ko morago go le e le golo go kana kang ga e le gore modimo ke modimo

That, that will be the God. jaanong go bo go dirwa teko kapa phadisanyo ya gore modimo o e leng gore wa boammaaruri kohi mme o tla supa ka gore o tise mollo go tloga kwa legodimong gore o tle go tshuba setlhabelo se se beilweng gone goo Eh, and then we see Baal's prophets uh, praying and chanting the whole day, even cutting themselves uh, as, they were, as they were known to do, but to no avail.
ke bao ba bantsi ba kua ba rapela ba dira gotlhe ba itshega ba dira gotlhe mo ba ka go dirang gore modimo wa bone o ba utlwe mme ga gona la le sepe se se diragalang eh, in um, prophet and prophets and kings uh, when ellen white comments on this he's saying, he's saying that the whole time

Jaanong gate ka nako e, Elaija o ne a le ho, a lebeletse ka matlho a a ntšhotšho, ka gore o ne a itse gone gore batho ba, ke batho ba maretshwa, ba ka nna ba batla tsela nngwe ya boherehere ya go tshuba mollo o o bo ba re ke ene. Mme a itse gone gore ha ba ka ba ba dira jalo, mollo wa bonala mo sebesong sa bone ga bone ke na, ga ya gabo, ga gabo ke nageng.
And, uh, and then Ellen White also says that uh, the devil would not have hesi- hesitated to send down a bolt of lightning to consume that sacrifice. But God had set his bounds. You cannot do this now. mme gape
kwalolo ga mma wa etele bua gone gore modimo o ne a lebeletse seemo gore a tseye satane a mmoge mabogo ka gore o na le bokgoni jo gore o ka ba na ntse a tshubile molelo o ga wa batla Yaanong Modimo o ne a dirile gone gore go se ka be ga diragala. So, friends, the enemy is very powerful. We should not take him for granted. Jaanong ke batla gone gone gore re eleng tlhoko gone gore yo e leng maba wa rona yo o diphatsa ebile o na le bokgoni jo bontsintsi.
Yeah. But we're skipping over, and then towards the end, we see that uh, the prophets of Baal fail, uh, but the God of the heaven and earth, a fire comes down and then consumes the, the, the sacrifice. It says, even all it was all the water and all the rocks. jaanong ga go tla go tsena ko go reng ke nako ya gore modimo wa boammaaruri a tshube sebeso se se diretsweng tshupelo fa pele ga gagwe, se se beetsweng tshupelo fa pele ga gagwe, o ne a dira gone gore seemo se se dirang gore go nne thata gore mollo o ka tuka ga thelwa metsi ga tweng. Mme le fa go ntse jalo, Modimo o ne a romela mollo o o neng wa laila sengwe le sengwe le one maje tota le metsi. Jaanong Modimo o boammaaruri. Elijah o ne a dira ka thomo ya gagwe ebile a mo dumela, mme go ne ga diragala hela jalo. Eh, Um, these prophets of Baal, uh, Ellen White says that after this happened, and all the people bowed down and said, Modimo ke ene Modimo tota. Uh, these prophets of Baal uh, refused to do so. because they were so far gone, they had been so hardened that you know there was no way they would they could acknowledge God as being the God of heaven and earth. jaanong seemo se se ne se go ra- go raya gone gore se a tlhotse gone gore yo o ka obamelang jaanong ke mang mme gate e rile ga bana ba iseraele bone ba khubama ba re nyaa jaanong re tla obamela modimo ka gore re bone gore ke ene modimo wa boammaaruri baporofeti ba ga baale bone ba tata ba re nyaa rona ga re kake ka gore ditlhaloganyo tsa bone di ne di setse di gwalaletse mo boleong jwa go obamela medimo ya diseto. Amen. Um, and then uh, Ellen White says that uh, they proved themselves ripe for destruction. jaanong gate ga go ntse jalo modimo o ne a bona gone gore nya ba ke ba e leng gone gore ga gona ga go se tlhole gona le nako ya boutlwelo botlhoko ke hela gone gore

Jaanong a re ithapeleleng re tlise mekokotlelo ya rona fa pele ga Modimo gore re seke ra iphitlhela re le mo seemong se se tshwanang le sa baporofeti bao ba ga Baale, mo go sa tlholeng go na le mautlwelobotlhoko mo go rona. Amen.
Amen. Amen. Okay, uh, now we'll pray for the. Could everyone has put? Okay.

Gompieno gape ga go a siama. Let us listen reverently to our pastor as shall be delivering the message to us. A re reetseng moruti wa rona jaaka a tla ba a re neela molaetsa.
Good evening, friends. Dumelang ditsala. And may the Lord richly bless each one of us that are here. Mme a Modimo a segogatse mongwe le mongwe wa rona yo gano. And bless you primarily for coming here. A lo segogaletse selo sa ntlha hela gore be lo tsile ha. So those who are here, I wish eh, a double portion of God's blessings upon you. Ba lo tseleng hano ke lo rapelela masego a menaganye gabedi. And those that are watching through Zoom and other platforms, a single blessing.
Mme ba e leng gone gore ga ba tla ga mme ba bona tshono ya go utlwa lehoko le ba fiwe

Se sengwe se ke batlang gore re se ele tlhoko ke gone gore melaetsa ya beke e ya thapelo e motlhogo and so practical mme ebile gape ke e e diraga- e diragalang that we take Pastor Seboka's um, family devotion, we look at it, we revise it so that we can be able to see where we can improve. re be re tsaya gore kwa lapeng re ntse re dira eng go tlhaela ga kae re ka tokagatsa jang Our theme for this week of prayer is rebuilding family altars.
Monomogolo ke go aga sesha thapelo tsa rona ko malapeng. And when we talk about rebuilding, we have said it's about transformation. Mme re buile gone gore kana ha o re wa shahatsa, o raya gone gore go tla nna le phetogo. You are upgrading.
go tla tokafala. You are innovating, O tla tlisa dilo tse dintšha, reconstruction, o aga sešwa, renewal.
o a ntšhagatsa, You are reforming.
o a baakanya, You are making something that has been so old, you are making it modern. o dira selo se se neng tse se le segologolo gore se nne sa gompieno. And we are saying, when you look at the family, make sure that you cover every person who belongs, who is a human being. Mme re rile ra re lelapa le akaretsa mongwe le mongwe yo e leng motho. Each one of tha- us that are here, remember that you belong to a family. Jaanong mongwe le mongwe wa rona yo ha gakologelwa gone gore o tswa mo lelapeng. And ensure that when we are talking about rebuilding family altars, we are talking about your family. Mme ha re bua ka go aga sesha di, go, kapa go tsosolosa dithapelo ko malapeng a rona re bua ka lelapa la gago And we are saying the altar is a place where a burnt offering was given, re be or re was re offered. sebeso ke ha go neng go tlisiwa dikabelo tse tse di hisediwang entire animal they sacrifice it is in entirety. mme setlhabelo se se neng se tsisiwa ko sebesong se ne se tlabe se tla se heleletse And we are saying when we come to the Lord, we must give our everything. mme ra ra ga re tla ko modimong a re tliseng sengwe le sengwe sa rona And let me read you this quotation once again. nteng ke baleng kinolo e gape e He says, In every family, there should be a fixed time for morning and evening worship. ya re mo lelapeng lengwe le lengwe go tshwanetse gore go bo gona le nako ya gore go rapelwa leng maphakela le maitseboa. Is there morning and evening worship in your home? A go na le nako ya thapelo maitseboa le ma- If it is maphakela? not there, please make sure that you uh, initiate it, you begin it. Ha e le gore ga iyo, ka tsweetswee e simolole. And then it continues to say, how appropriate it is for parents to gather their children about them before the fast is broken. E be e bua gone gore go siame thata gore ha Ba batsadi ba tsoga pele ga go ka jewa sehitlholo e be e le gone gore ba biditse bana gore ba tle go kopana mo thapelong. Let this be the first duty of the family. A se e nne tiro ya ntlha ya lolwapa. Before we start doing anything in the family, let us start with a, fam- a family devotion. Pele ga re dira sepe mo lapeng, a re simolole ka thapelo. Before we can be influenced by anything, let us learn to listen to the voice of God. Pele ga re ka dira sepe, a re ithute go reetsa lefoko la Modimo. Let us make sure that we put on the personal protective equipment. A re ipoleleng, re ipaakanyetseng gone gore re tsaya diitshireletsi ra di apara. And in the morning, this is what happens. We thank the Heavenly Father for His protection during the night. Mme mo mosong re lebogela Modimo pabalelo ya gagwe le tshireletso ya gagwe mo And then when we bosigo. wake up, Ha re tsoga, we thank the Lord for protecting us during the night. re mo lebogela gone go roletsa re babaletse bosigo. And then when we now come uh, for the evening service, for the evening devotion, Ha re tla maitseboa, we thank Him for the day that has passed. re be re mo lebogela gone gore o tlhotsa re babaletse motshegare. Child Guidance, page uh, uh, 520. E- ke nulo e e tswang mo go child guidance 520 Deuteronomy chapter 6, verse 5. deuteronomy 6 5 I think now we can recite it, isn't it? Can someone recite it uh, now? a mongwe o ka e bua ka tlhogo

o ka e bula ka Setswana.
O tla rata Modimo ka pelo ya gago yotlhe le ka mowa wa gago otlhe le ka nonogo ya gago yotlhe And we continue to talk about the benefits of family altars. mme re tswelela pele re bu- re bua ka mosola wa go nna le thapelo mo malapeng a rona The topic for today is already being introduced that we are talking about it is not fair. Re buile gone gore setlhogo sa gompieno ke gore ga go a siama. And some of us are not that we are wondering what is not fair.
Motho o ka re tota ra re ga go a siama eng. But this topic, dear friends, it comes from a conversation that uh, a parent has with a child. Jaanong le gokolela gore ga go- ga- ga- ga go fe kana m- le gompieno go bua le gore ga go fe. ke kgang ya ngwana le motsadi You yo are- mongwe a bua gone gore ga go fele You are a parent and you tell a, a child some rules and some regulations that belongs to the family. jaanong o motsadi o bolelela ngwana melao ya mo lapeng And the child says, it is not fair. ngwana a ba ra ga go fele You say to the child, go and wash the dishes, go and uh, clean the room, go and make your bed, go and do this. And the child says, it is not fair. O raya ngwana wa morara re tlhatswa dibeisane tsa mo go a lla bolao ba gago hela o go raya re ga go fee. You know, I have two daughters. Ke na le barwadia ba le babedi. And sometimes you try to make a schedule for them, a rota for them to wash the dishes. Nako tse dingwe re tlabe re dira timetable ya gone gore ba tlhatswe dibeisane jang. Then all of a sudden, you don't know what has confused the, uh, the rota. Mme ha ntse nako e tsweletse ga o itse gone gore ga te timetable e senyegile ha Then you say, kae. who is supposed to watch the- this is uh, today or the, at this time? Ha o botsa gone gore ke mo o tshwanetse go tlhatswa dibeisane gompieno. And you, it seems like there's no one. Go lebega hela ke le gone gore ga gona And then ope. you say, okay, so and so, go and watch the dishes. It is not fair.
O bo re wena kgalalelo tsa mo go tlhatswa dibeisane a ba re ndi ga go fela. Um, I, I washed the dishes yesterday. ke tlhatse di beisane maabane And they said, but remember, even yesterday you ate, and even today you ate. o bo mora gore maabane o letse o jele le gompieno o jele You know, children can be very interesting. bana ba ka go leka They want to look at their privileges, but they never want to acknowledge their responsibilities. Nako tsotlhe ba batla ditshwanelo mme ba sena ba sa lebelele boikarabelo. You will give them free accommodation in your house. O ba neela boroko mahala mo tlung You ya will give gago. them free food in your house. O ba neela dijo mahala mo tlung You, ya gago. you even pay for their school fees. O bo o duela school fees. You buy them clothes.
O ba rekela You diaparo. pay for their medical expenses, everything. O ba isa ngakeng sengwe le sengwe. And all these things, they never really consider and- and think about them. Mme ga ke ba akanya ka dilo tse. And I'm happy that we have some children here. ke itumelela gore go na le bana gone And the parents do everything for them. batsadi ba ba irela sengwe le But when sengwe a parent says, go and wash the dishes, the simplest task, mme ga motsadi hela a retsa mo go tlhatswa dibeisane go sengwe and se se make motlhofo. your, the, your bed, the one that you are sleeping on, Tsa mo go alola bolao jwa gago it is not fair.
ga go fele Just clean your room.
The one that you, it- it is yours. fela rongwe e o robalang mo go yone It is not fair.
ga go fele Wash your clothes.
tlhatswa diaparo tsa gago It is a challenge.
ke mathata So, my dear friends, ditsala as parents, we need to teach our children that as much as you have privileges, you also have responsibility. re tshwanetse gone gore re rute bana ba rona gone gore jaaka e le gone gore ba na le ke tla re ke tsone ditshwanelo ee ya ka ba na le ditshwanelo mme gape ba na le boikarabelo I'm going to repeat this statement once again.
ke tle go boela Taken to pele you as parents. ka gore ke bua le lona You know, jaaka sometimes batsadi we behave like we owe the, ch- our children something. nako tse dingwe o itlhele re re itsa jaaka o ka re bana ba ra ba We are kolota. subject to them that once in authority and power in charge. re ba neela marapo a a sa ba lebanang You, you, you know, if I had time, I was going to give you more examples, but I'm not going to do that. ga ke ne ke na le nako ne ke tla lona le dikai mme ga ke na go dira You know, jalo sometimes children think that they can control us. nako tse dingwe bana ba akanya gore ba ka re laola And yes, to a certain extent, they should do that. ee go- go go- go se kae ba tshwanetse gore But ba there dire comes a jalo time when we say no, and you should mean it. mme go tshwanetse gore go nne le nako e e leng gone gore O baya setlhako hatsho o bo re ka re nnyaa. And I'm so happy that uh, most of us that are here are ladies. Mme ke itumelela gone gore bontsi jwa lona ba lo leng gano lo bomme. And to a large extent, I'm not saying in all the cases, to a large extent, our children are spoiled by their mothers. Mme go le gantsi bomme ke bone ba e leng gore ba senya bana. Ha gwa nna jalo, Phuthego. Go ntse jalo. When a chi- and by the way, do you know that children they know us so mu- so well? They know that if they want something, they should behave like this. They should either cry or sulk or eh, go ngara ke ka se- ka- ka- ka- ka- ka Sekgowa. ba itse gore And ba- they know that the moment they do that, the parent will respond. ba itse gore ba ka dira eng a motho o ka lela wa ka ipidikanya o ka ragaraga o itse gore a tobetse ga kae gone gore And motsadi a the mother will be ineela coming running, coming running.
Motsadi o tla ba tla taboriri. So my um, mothers. Ee, m- I know, Borra, we know. we know. In fact, in fact, when a child cries for no reason, the parents will give them a reason to cry. The, the fathers. bomme a re bomme ke bone ba e le gone gore ba tseketsa mme r- ga ngwana a dira matepe r- ha ra go a tsena gone ga ena o tla ba tsenya moretlo gore a nne le lebaka la go rolelela eng Sometimes you go with them to the shops, you give them money because you want to teach them budgeting. nako tse dingwe tsamaya le bone ko dishopong ba neela madi ka gore o batla go ba And ruta then go they want to dirisa buy madi. the whole shop. bo ba batla go reka sengwe le sengwe For me, I don't have a problem with that. I can, if if you say, let's put this in the trolley, I'll put it. ga o gore a re tsenyise mo toroleng ka re ee We'll meet at the till. re tla kopana ko thiling And I'm not going to add anything. mme ebile ga ke na go oketsa And you know, so- sometimes uh, some people will think that you are so cruel. nako tse dingwe ebe batho ba bangwe ba go lebelela yana o The nganga- child o will be ngangale bana crying gone because, go because uh, the child will only be taking two items from that uh, full trolley.
o- o nganga- Bana le bana ko tining e le gone gore manki ha o tletse dilwana ha And even motho di le pedi sometimes hela. even the cashier will, say, will be saying, ah, but can't you just add something? You say, no, no, no, no, no. E I be e know le what I'm gore doing. moduedisi le ene o setse a tsena mo teng ga kgang ya teng a re ao o ra gone gore ga o ke So fela my ka dear teng. friends, as parents, we should, when we say no, it should, we should mean that no. jaanong re le batsadi ha re re nnyaa a e nne nnyaa And no, we should teach our children that no is an acceptable answer, just like yes. Mme re ba rute gone gore nnyaa ke karabo hela e e amogelesegang jaaka ee. So today we are going to talk about um, obedience in the family. Jaanong ra go bua ka go nna kutlo mo lapeng, Obedience in the family. go nna kutlo mo lapeng. You know, family worship, dear friends, it encourages and instills obedience in the family members. Jaanong, kobamo ya lolwapa e dira gone gore batho ba nne kutlo mo lapeng. Remember what we said, I think it was on Monday, when we talk about the level. Ka Mantaga re ne re bua ka gone gore go le- o- o- selo se se lekalekanyang That seo, family worship is going to give the family a balance. gore Thapelo ya mo lapeng e tla dira gone gore go lekane mo But lapeng. without family worship, your family is going to be confused. You don't know where you are going. Mme ha go seo se se selekanyi seo se seo go a go helela go nna le tlhakatlhakano. And also, we said family worship, it gives us personal protective clothes so that we can go and serve, we can go and work, knowing the dangers that are there. Ebile gape e re neela tshireletso ka gone gore ga re tsamaya re sireletswe ke modimo re babalesegile gongwe le gongwe ko re yang teng And remember, yesterday we said, before we come for the family altar, mme re buile gone gore pele ga re tla ko sebesong we should be at peace with one another. re tshwanetse gore e be re tsere mathata otlhe a re nang le one dipharologanyo re If we have some issues with family members, we need to go and resolve them before we come to the family altar. ga e le gore go na

Ke eng ha e le gone gore re tshwanetse gone gore mongwe le mongwe a nne le boikarabelo jwa go dira? And as after wo- worship, we know that this one is going to do this, this one is going to do this, this one is going to do this. And in that worship, we're going to pray that God may empower us to be able to achieve all those things. Mme e be re helela re naalana ditiro gore yo wa go dira se yo wa go dira se. Re be re rapelela gore Modimo a re thuse go kgona tseo tsotlhe Before we start reading, let me just give you a few things that uh, uh, I benefit when it comes to service. nteng ke lo bolelele gore nna ke akola eng ga go tla go tsena mo go direng God works nurtures the entire human development.
God's work nurtures the entire human development. Tiro ya Modimo e otla go tlhabologa ga motho ka kakaretso. Ahem. The mental,
Tlhaloganyo. because for you to be able to know your duty, you need to read the Bible. Gore o itse gore o tshwanetse gore o direng, o tshwanetse go bala Baebele. And there's a quotation that I like in the writings of L.G. White. It says,
Mme go na le thanolo ka pinolo e ratang thata mo go mma wa He ena. says, There's nothing more calculated to earn a mind and strengthen the intellect than the study of God's word. Ga gona sepe se e leng gone gore se nonogile gore se tlhabolole tlhaloganyo jaaka go bala lefoko la Modimo. So, my dear friends, if you want to understand God's thoughts, read the Bible. Ga o batla go tlhaloganya dikakanyo tsa Modimo, bala Baebele. And when you are reading God's word, mme ga o ba le lefoko la You have elevated your thoughts to the level of God. o tsere dikakanyo tsa gago wa di isa ko go tsa modimo That's why when you are a student, there is no subject that will be difficult for you. ke sone se e leng gore ga o le gore o moithuti ga gona go nna le thuto epe e tla nna go palelana You know, if you heard what the pastor said, you should have said amen. ga ne le nkutlwileng ka be le rile la raya go nne yana If you had the camp meeting, you would have said, This is why you say amen. Then the second thing is the social aspect. selo se sengwe se se go- se se tlhabologang mo go wena ke soci- eh, Go- gate keng, tsa dikamano tsa batho God's work teaches us to work together. lefoko la modimo le re ruta go dira mmogo You don't work i- in isolation. ga o dire o le You are nosi not an island when it comes to, uh, to the work. ga o moema nosi And then the third one, it, it makes us to be more spiritual. Mme re dira gone gore re tlhabologe mo moeng. Remember what I said the other time. I, I, I can't remember when it was. God's word is spiritual. And then Ga the o fourth, sena se moagi. the fourth one is the physical aspect. Mme

Elo ke eng? Form ulterior motives. Ha o le go dira sengwe ka maikaelelo a e seng one, Let's say at work you are so energetic, you are so um, committed, a re tirong o motho o matlhagatlha but you are doing this because you want to be promoted. mme o se gore o batla gore o ko And then the maemo promotion does not come. e be gore a gone gore maemo a bona a sologetse Demoralized because we are motivated. o kgobega marapo ka gore tota nne e se gore o motho o o tlhaga ko So gore o batla work go- go is going to fetisa maemo.
reveal your true motive. jaanong go a go ntsha boi- gore maikaelelo a gago tota ke eng a It also boammaaruri. reveals who we are. ebile go bontsha gone gore o mang tota ka boammaaruri You know, if someone does a work, If if someone does s- some work, ga mongwe a dira tirong

ke yo o boikanyego How committed are you in your work? o boikanya go golo go kana ka mo tirong ya There's a gago quotation on, uh, in the book, uh, uh, Christ Object Lesson, page uh, 344. go na le kinulo mo bukeng eo And it says, when one is always at work and is never, gate ga motho a nna hela a le- a le mo tirong a dira tiro mme tiro e sa diragale go raya gone gone gore tlhaloganya ya gagwe le maikutlo ya bedise go Let's say you had meant.
a re re o neetswe lephata But since you have been in this department, you have not never done anything. You are always at that work. mme ga gona maduo a a bonalang mme wena o theogetse It is because the mind and the heart are not put into the work. ke gore tlhaloganyo ya gago le pelo ya gago ga diyo mo tirong But when eo. you put your mind and your heart into the work, the results are going to show. mme ga o bo- o tsaya maik- maika- maikaelelo a gago le mowa wa gago otlhe o di ba gone go tiro ya go bonala And God's work, my dear friends, it makes us to be God's representatives. tiro ya modimo e re thusa gone gore re nne baemedi ba modimo We serve on behalf of God. re dira mo boemong jwa modimo That is a high status, dear friends. selo seo ke maemo You know, Ah, some of God, us, God, we, we cherish it when we go and represent um, some offices in this world. Rona kana o utlwele le gone gore ga go ka tuile go emela ofisi ya gore re tlabe re bona e le gone gore ke maemo. When a chief is invited to go and give a speech somewhere, and then he says, I cannot go, Seboka, go and give that speech on my behalf. Ha e le gore kgosi go tile ga tsa tsamaya go buisa batho go gongwe a ba re hanga ka kgona re se bokankela ho. So it is an honor, but imagine now representing God. re tsaya gore gongwe ke tlotlo mme yaanong itse o le go- e le gore o emetse modimo And then the other one, it focuses our energy. gape selo se sengwe se e le- se se diragalang ke gore dinonogo tsa gago di ya ko go tshwanetseng teng They are not random, they are not uh, misdirected, they are focused. ga di tlale tlalemo di lebagana le se se tshwanetseng go dirwa Let me read you this quotation, I also like it. nte ke lo balele kinulo ye It ke e is, ratang e it is found in gape the book Christian Service, page uh, 148. e mo go christian service page Page 148 148. It says, It is not the empty cup that we have uh, trouble in carrying.
A re ga se kopi e e s- e e senang sepe e e le gone gore ya go imela. It is the cup full to the brim, be carefully balanced. Ke kopi e e leng gone gore e tletse go penologa e e tshwanelang ke gone gore e tshwarwe ka matsetseleko. You know, most of us as Christians, you can tell whether this is a cup that is full to the brim or an empty cup by the way we behave, by the way we ourselves.
Bontsi jwa rona o tla tlhoka gone gore kopi e re e tshotseng a e na le le sengwe maitsholo a rona. My dear friends, be a cup that is full. Jaanong ditsala, nnang
Carefully balance your life so that the content that you may not spill out. gore seo se tshotseng ka kopi eo se se ka sa thologa. And then the last one, Sa bohelo. God's work aligns our will with God's will. God's Okay. work aligns our will with God's will. tiro ya modimo e re dira gone gore re tsene mo re lebagane le gone gore keletso ya modimo ke eng Have you ever experienced this, especially in the church, a o kile ba nna le maiphitlhelo a go where you want gola ya to mo kerekeng do something this way, o batla go dira selo ka tsela e but the church there says, no, you do it this way. kereke e be re nyaa o tshwanetse go dira jang And then from there, there's a conflict, there's a, um, a struggle. mme go tsweng goo e be go nna le tshukatshukano Your will is conflicting with God's will. maikaelelo a gago a sukasukana le boikaelelo But jwa as a Modimo. mature Christian, as a mature believer, Mme jaaka Mokriste yo o setseng a rile you tshelo, will learn to subject your will to the will of God through His church. o ithuta gore o nne boineelo, o o- o tlogele maikaelelo a gago, o bo o sala morago

Mme ha maikutlo a gago a ela gone go raya go letsega o batla go dira jaana, ithute gore o nne boikobo, o ga- o dumele go gakololwa ke bakaulengwe. I see that uh, our time is running out. Ke a bona gore nako ya rona ya re sia. But if we had time, because I know that there are some of us that are writing, are taking notes here, Mme ha ne re na le nako ka gore ke bona gore ba bangwe ba na le ba a kwala gone. we're going to read uh, Hebrews chapter 12 from verse 5 to 11. Re ne re tla bala Hebrews 12:5 But just to summarize it, this one is talking about the discipline that our earthly fathers give to us. jaanong e e bua le rona ka kaelo e batsadi ba rona ba lehatshe ba re rutang ka yone And among these verses, there's one that is very interesting that if you belong to this family, you are a child of this family, you are a son in this family, you must be disciplined. Mme e ke e ratang thata ke e go rayang e re ha e le gore o ngwana wa lolwapa lo, o tshwanetse gore o itse gore mo lapeng le molao ke o. If you are not disciplined in this family, it means that you are not a child of this family. You don't belong to this family. Ga o sa kgalemele mo lapeng lo, go raya gore ga o ngwana wa lapa le. So, my dear friends, Jaanong he ditsala, in our family worship, mo dithapelong tsa rona ko we have malapeng a said rona, every child must believe, must belong. Every family member must know that they belong to this family. Re tshwanetse go ne gore ngwana mongwe le mongwe a ikutlwe a amogelesegile mo lapeng le. And in this family, we are going to use the rules that are here. Mme mo lelapeng le re tlile go dirisa melao e. You are not going to do as you wish. Ga ona go dira ka ga o ratang ka And teng most importantly, in the church of the living God. le mo phuthegong ya Modimo. I want us to um, briefly let, let us look at um, this uh, parable here. Ke batla gore re lebelele

Mme lo gopolang, monna mongwe o ne a na le bomorwawe ba le babedi, mme a tla mo go wa ntlha a re, Morwaka, ya o dihe mo tshimong ya me ya mafia gompieno. And he said, Mme a and he ne- answered and said, I will not. But afterward he repented and went. Mme a hetola a re, Ke a gana, mme morago a ikotlha a ya.

Assuredly, I said to you that tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you.
ke ohe yo wa bobedi yo o digileng go rata ga ga rraagwe ba re wa ntlha jesu a ba raya re a mma ruri ke a lo raya bakgethisi le diaka ba go lo heta ba tsena pele ga lona mo bogosing jwa legodimo You know, in this parable, we know that this man uh, who had two sons represents God. re lemoga bo- morre yo o nang le bana ba babedi yo a emela modimo And this man, or these two sons, they have a common father. bana ba babedi ba rra bone o mongwe hela
You know, when you look at this world, there are two classes of people, all, always. ga o lebelela lefatshe le ka nako tsotlhe go na le mehuta ya batho ba le babedi Since the entrance of sin in this world, there's always been two classes of people those who are obedient to God and those that are not obedient to God. ga e sa le a ka sebe se tsena go na le ba e leng gone gore ba kutlwe mo modimong le ba ba seng kutlwe mo modimong Let us just look at some examples jaanong ke tla bua dikai Cain and Seth.
Re tla lebelela Kaene le Sethe, uh, Esau and Jacob, Esau le Jacob, Opa and Ruth.
Opa le Ruta. So we can give more examples than the Bible. Re ka ha dikai tse dintsintsi mo Baebeleng. There are some who are going to go on with sin, Go na le ba ba tla tswelelang pele ba ikamanya le and there are sebe. some who are going to sin. We want to part uh, with sin and follow God. Go bo go nna le ba ba tla reng re batla go kgaogana le sebe mme re latele Modimo. And in our families, Mme mo malapeng a rona, We will continue to have these two classes. re tla tswelela pele re na le ditlhopha tse But we pedi need to tse. make sure that we do everything we can to make sure that all of us, we belong to um, the third son that we're going to talk about here. Mme re leke gore re popego tsa rona di tsamaelane le morwa wa boraro yo re tla buang ka ene. The first son Wa ntlha, represents all those who make no profession of service to God.
Ke bao ba e leng gone gore ga ba bue ba re re direla Modimo. They live in open sin and transgression. Ba itshelela botshelo jwa bone hela ba i- le- ba leoga. These are people who are called sinners, even by sinful human beings. Batho ba ba bidiwa baleogi le ke baleogi ba ba- ba ba- ba batho ba bangwe mo lehatsheng. This class, dear friends, represents the Gentiles. Ba ba emela baditšhaba. And you'll notice that these people are so arrogant. And re tla ela tlhoko gono gore batho ba ba na le maikgantsho. Most of us that are parents here, Bontsi jwa rona ba e leng gore re batsadi if ha. you come to your child and you say, My son or my daughter, go and do this work, Ha o tla ko ngwaneng wa gago mora gore morwa ka kapa morwadi aka tsamaya go ntirela tiro e. and your child responds like the first son, A ba a bua jaaka ngwana wa ntlha a na I a will bua not. gape.
A re ga nka You know ke. that this child is very rude. Wa re ngwana yo ga ana botho. Ga He ana wants to, maitseo.
he, he wants to claim the privileges of being a son, but not the responsibility of being a son. O batla go nna morwaake mme a sena boikarabelo jwa bo- go He nna does not want to morwaake. assume the duties of being a son. Ga a tseye maikarabelo a- ditiro tsa morwa Let's first look at the second son. re be re lebelela wa bobedi This one represents all those who make a profession of God.
O emela- ba- ba- setlhopha se- yo wa bobedi o emela setlhopha sa ba re- ba ba ipitsang bakeresete They have the appearance of holiness and piety.
Ba lebega jaaka o ka re ba boitshepo. Their profession is far much better than, than, than their practice. Mme se ba se buang se botoka go na le se ba se dirang. And look at how he responds. He says, Yes, sir. You know, the word sir, it is a, um, a title of respect. A re ee morena. They- mme kana ga rilalo gore a gone gore o tsisa tlotlo They, re- they respond with respect to authority. o araba ka tlotlo mo taolong They have mastered the art of using speech or language. ba itse go bua sentle So, my dear friends, this class represents the Jews. E e- ha- ngwana eo o re- o emela Bajuda. Um, when God says, Go and work in my vineyard, the Jews said, Yes, we'll go. Ha morena ana a re tsamaya le go dira mo tshimong ya me Bajuda ba rile ee re tla But the tsamaya. Bible says, And they did not go. Mme ga ba ka ba tsamaya. So, my dear friends, Jaanong ditsala, there are some in the church. go na le ba bangwe mo phuthegong. When the church says, Please go and serve in this department, they speak like the first son. No, I will not. Go bo go nna le ba ba tlaa buang jaaka ngwana wa o motona ba re nnyaa, e, ga ke na go tsamaya. They may have some good reasons. Say, we, we have been serving in the church, we are so tired. Ba ka nna ba nna le mabaka a gore ke lapile ka bolo go berekela kereke. I'm so busy at work, I cannot take any um, department in the church. Ke na le tiro e ntsi ko tirong ga nka ka kgona gore ke tse karolo. I'm mo a family tirong ya person, Modimo. uh, I'm so engaged, I have children. Ke na le bana ba bannye ga nka ke ka kgona. Excuses may be endless, many. Mabaka a ka harologana a le mantsintsi. But my dear friends, Mme ditsala, we want to appeal to you re eletsa go dira boikuelo mo that go lona in the family of God, all of us must be involved, all of us must be engaged. gore mo ntlong ya Modimo e tshwanetse gore mongwe le mongwe a a nna le seabe. When the nominating co- uh, committee comes to you, ha ba ba tlhophang ba tla ko go And wena they say, the church has considered you for this department. mme ba go raya ba re kereke e e go beile leitlho Please ha do not speak like the first son. o seka wa bua jaaka ngwana wa ntlha Do not refuse the responsibilities and the work that God has given to you. o seka wa gana go dira se go tengwe go se dira ke modimo This is where the church says amen. Even if you are wearing mask, we can tell that uh, whether you are saying, I will go or I will not go. le ga o rwele maske ra bona gore a wa dumela kapa nnyaa But my prayer for all of us that are here, and even those that are watching through uh, Zoom, thapelo a me mo go lotlhe ba lo leng ga le ba e leng gone gore lo lebeletse lo le kgakala let us not speak and respond like the first son. a re seka ra bua jaaka ngwana wa ntlha If you had purposed in your heart to speak like that, Ha e le gore ne o ikaeletse gore o ye go hetola jang. Remember, the first son repented and changed his mind and he decided to go. Gakologela gone gore o ne a ikotlhaela karabo ya gagwe mme a tsamaya. This work, my dear friends, it must be done by Motswedi, Seventh Adventist Church members. Ere Motswedi. Tiro e ya Modimo e tshwanetse go ne gore e dirwe ke batho ba motswedi. It is not going to be done by someone else. Ga e tle go dirwa ke ope It's not gape. going to be done by the conference or by members from other churches. It's going to be done by the church members in Motswedi. Ga e tle go dirwa ke batho ba bangwe ba tswa ko dikerekeng tse dingwe, e tle go dirwa ke maloko a motswedi. And also, we should not even respond like the second son. Mme gape re seka ra araba jaaka morwa wa When the bobedi. nominating committee comes to you and say, yes, sir, I will do it. Mme o bo o re ee ke tla dira. And speaking with uh, respect. O bua ka maitseo. And even maybe uh, saying nice words to them. Gongwe ebile o ba o ba bolelela mahoko a monate. How experienced you are in that department. Ditoro tse o nang le tsone ka o na le maiphitlhelo How you have been serving and worshiping Motswedi for a very long time. Ka ha o ntseng o le modiri mo Motswedi. How you know the church members in Motswedi that and even the community knows you.

tshwane le se o se dirang. This time around, let us all of us purpose in our hearts that whenever you are given any assignment, you are going to do it wholeheartedly. A re ikaeleleng gore ha o neelwa tiro wa go e dira ka botswapelo. And we are saying one of the things that makes us not to do our work wholeheartedly, it is lack of devotions in our homes. Mme re buile gone gore sengwe se se irang gone gore se ka ra dira ditiro tsa rona Ke gore ga re na nako ya thapelo mo malapeng a rona. Family devotion is going to motivate you to do your work wholeheartedly. Go nna le thapelo ko lapeng go tla go thusa gone gore o dire tiro ya gago ka botswapelo. You know, sometimes we normally say, you know, the church spirituality has gone down. Nako tse dingwe re bua gone gore semoya sa phuthego se ile ko It tlase. is not the spirituality of the church that has gone down, Ga se semoya sa phuthego it se is se the ileng ko tlase. spirituality of our families that has gone down. Ke semowa sa malapa a rona se se ileng ko And then tlase. we just um, take that condition that we find in our homes and we bring it to the church. Re be re tla re rwele-rwele mathata ao re a tlisa ko kerekeng. W- w- one day I, I, I was speaking to a, a, a one church. Nako e nngwe ke ne ke bua le phuthego nngwe. The church was complaining that the young people are not dressing properly.
Bagolo ba ne ba bua gone gore basha ga ba apare sentle. Then I said to them that, you know, the, the, the young people, they don't start to dress uh, properly when they come to church or when they enter the doors of the church. Ka be ke ba raya ke re, a ba tlhoka go apara sentle ha ba setse ba le mo phuthegong. They don't dress properly from their homes where you stay with them as parents. boammaaruri ke gone gore ba tswe ko malwapeng a lona lo le batsadi ba You ntse ba sa see apara them dressing sentle like that.
You see them dressed like that. You see them coming to church like that. That's why they are not dressed properly in the church because they started like that from the homes. lo ba bona ba ntse yalo mo kerekeng mme lo tsule le bone ko malwapeng My dear friends, ditsala what we see in the church is what is prevailing in our homes. se re se bonang mo kerekeng se se- ke se se diragalang ko malapeng a rona And much of the work needs to be done in our homes, not in the church. Mme bontsi jwa se se tshwanetseng gore se dirwe, se tshwanetse gore se dirwe kwa malapeng e seng mo phuthegong. We want to end here.
Re batla go ema ha. And we want to say, all of us as families, if we can have devotions in our families, Re batla gore re re ha rotlhe re ka nna le nako ya thapelo ko lapeng. we will see that most of us are going to accept God's duties or God's work in the church. Re tla bona gone gore bontsi jwa rona re tla amogela ditiro tse tshwanetseng gore re di dire mo And then the, kerekeng.
the, the other thing, So se sengwe ke those that have been given duties in the church are going to perform them uh, satisfactorily because they have uh, family devotions at home. ba ba tlang ba neetswe ditiro mme ba tsweletse pele ba na le nako ya thapelo e e nonofileng kwa lapeng ba tlile go tswelela pele ba dira ditiro tsa bone sentle mo kerekeng. This is the secret of sus- uh, success for the church. Ke sone sephiri sa go atlega mo kerekeng. Family devotion.
Nako ya thapelo kwa lapeng. May the Lord bless us.
A Morena a re segogatse.

go nna go na le krinolo e e leng gore e go itagela mo sehubeng. From Christian Service, page 9. E tswa mo go Christian Service, page 9. It says, A distinct work is assigned to every Christian. Ya re tiro e e haphegileng e abetswe Mokeresete mongwe le mongwe. God requires everyone to be a worker in his vineyard.
Keresete o batla gore mongwe le mongwe e nne modiri mo tshimong ya gagwe ya mofine. You are to take up the work that has been placed in your charge O tshwanetse gore o tseye tiro e o e neilweng and to do it faithfully. mme o e dire ka boikanyego. Now we are getting into our prayer session. Jaanong re tsena mo thapelong ya rona. Um, we have Five um prayer points. Re na le dintlha tse di rapelwang di le ditlhano. Um, you should all listen to them because from here we are going to split into two and pray for these. Jaanong ke tla kopa gore le re etse ka kelotlhoko ka gore ga re tswa ga re tla kgaogana ka sebedi sebedi re ya go di rapelela. The first one, we're going to pray for the presence and for the working of the Holy Spirit in our church But it should start with us as individuals. Jaanong re tla rapela gore Mawa Boitshepo a simolole go dira mo go rona, re simolola ka rona pele ga re tla go tsena ko phuthegong and also in our homes. le mo malapeng a rona. And then we are going to pray for all parents and guardians Re be re rapelela batsadi botlhe le batlhokomedi ba bana botlhe so that we disciple our children well. gore re rute bana ba rona sentle. Because children most of the times they imitate us. Ka gonne bana gantsi ba a reetsa. So if you don't, uh, if you are not in line with God's will, they won't be in line with God's will. Ka gore ha o se mo tseleng ya Modimo, le bone ga bana go nna mo tseleng ya Modimo. And then we are going to pray for the election process. Re be re rapelela ditlhopho tse di tlang.

Ke tsaya gone gore nako tse dingwe batho ba a dumela gore ba tseye boikarabelo mme go tsweng hoo bo ba kgobega marapo ka gore ga ba emiwe nokeng.
The next one is for the crusades in November and the other ones will be next year, May. E be e nna le diphuthego tsa maleka tse re di sologetseng ngwaga o ga o hela le tsa ngwaga o tlang. And then the last one, we should pray for the Pathfinder camp that is upcoming on the 16th to the 18th of this month. re be re rapelela bokopano jwa ba- jwa ma- ma- ba- masupatsela jo re bo sologetseng mo dibekeng tse a seng kae You can also share among yourselves prayer requests and thanksgivings. e ka re jaaka lo tla bo lo rapela sebedi sebedi lo a rapelelana tse dingwe tse lo tla di bolalelanang ko
Let's sing first stanza 128 and then we part into our prayer corners. ya re opeleng sekaba sa ntlha sa 128 ya ka re phatlalala ra go rapela

Re go lebogela gore o bo re biditse gano mmoloki go tla go go utlwa o bua le rona. O re ntshitse mo ditlhodiegong tsa lehatshe tsa malapa a rona tsa tsotlhe tse le gore di ka re tlhodia mmoloki. O re tle go kopana ga le wena mo lehelong la kobamo mo lehelong la gago. Re utlwile o bua le rona mmoloki o re bolelela gore go botlhokwa gore re go utlwe Go botlhokwa gore re sale molao wa gago morago, re rute bana ba rona gore molao wa gago molo ke o botlhokwa. Fela jaaka go na le melao ko metshamekong, go na le melao gongwe le gongwe, le mo tirong ya gago, le mo ntlong ya gago, le mo matlong a rona go na le melao e tshwanetse gore e salwe morago. Ebile re a itse moloki gore melao yone ena. le tla re thusa gore dire tiro ya go ka botswapelo le ka matsetseleko. Re rapela jang Molotši gore o segofatse phuthego ya motswedi? Tle be re tsena mo nakong ya ditlhopho Moloki tsa phuthego. Re a itse gore ditlhopho tse ga di tshwane le tsa polotiki Moloki, tsena ke ditlhopho tsa go dira tiro ya gago. tiro e le gore ba tla banna le basadi ba ba go itshwaetseng ba ba go itlhophetseng gore o bereke ka bone o dira ka bone ra lopa moloki gore a ka special committee tlebe se tlhophiwa nominating committee tlebe e tlhophiwa lopa ja moloki gore a bana ba ba gago moloki ba dirisiwe ko wena gore o tlhophe bone ba le gore ba tla be ba dira mo phuthegong yone ena a se ka ra leba jaaka samuele ene e rile ga le ba bo bana ba ga jese mmoloki a ba tsaya gore ba ke bone mme ona o ne wa mo raya gore e sengwe e sengwe go itlhelela a botsa gore a o raya gore bana ba ba heletse ba mmoloki ra lopa ja mmoloki gore se ka ra dirisa botho jwa rona re se ka ra dirisa botsala re se ka dirisa gore re tswa ko kae re dirisa gore modimo ene o batla gore mo nakong e go dire bomang mme re lopa ja mmoloki gore a ko bereke mo dipelong tsa rona Re a itse gore bangwe ba tsere ditshwetso tsa gore ga ba batle go bereka ngo gae, ba re ba lapile. Re lopa jang molwetse gore o sebesebe le bone, o sukasukane le bone, o ba kaele gore ga sa ntse ba tshedile, ba tshwanetse gore ba dire tiro ya go mmoloki go itlhelela ba tla go robala boroko jwa loso. Re lopa jang molwetse gore a ko ntshe batho bao mo megopolong eo, ba itse gore tiro e e lopa bone, e batla bone gore ba dire. go na le ba e le gore ba tle ba tsaya tiro e gore ba ba bidiwe gore ke ba lephata lone leo mme go sena sepe se le gore sa diragala mo maphateng ao re lo batla mmoloki gore a moao o tswe mo go rona mo go batleng ba tlhophiwa mmoloki gore mongwe le mongwe o tla tsayang tiro a e dire ka botswapelo le ka matsetseleko ka gore ke wena yo o tle bo e dira ka bone